Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti chanele letin'wana. La ku khumba mhaka leyi xana why va ku loko n'wana a vabya or n'wana loko a ha ri ntsongo. kumbe munhu nkulukumba a vabya, a nga pfuxeriwi hi mani na mani. A ku ngheni mani na mani la nga kona a vabyaku a ri kona. Van'wanyani va ta ku na loko a ri xibedhlele loko maxaka va ya maxaka ya yena va ya kwihi va ya n'wi pfuxela va fanele va nga yi. La a vo pumba vanhu vuloyi or a vo mi arisa vanhu ku ya mi ya pfuxela ku na swi swin'wana swinharhu ni nga ta swi hlaya la ku va mi kuma ku vanhu vo tala a va pfumeleli mani na mani ku va va ha pfuxela vanhu lava xo sungula i kuma ku i xa vumbirhi i kuma ku i huma enkosini. Xa vunharhu i kuma ku i n'wansati loko a yi le vatswatsi mi ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini laya loko wo nghena i kuma ku i endlile swilo leswinharhu leswi i kuma ku ku va na problem munhu luya mavabyi ma sala ma nyanya ku kula loko wena i fambini or n'wana a sala a nyanya ku vabya kumbe xi hisa miri va vheta va yi hlaya kwalaya ku munhu luwani i nghene la a nga basanga so miti yin'wani loko mi ya kona mi ya ku pfuxeleni mi ta kuma va veke mati van'wani va chela va chela aloe or mhangani van'wani va chela va chela munyu loko mi fika laya va fika va fika va va mi hlambisa. kumbe va ku hlamba ni mavoko kumbe va ku hlamba ni milenge ivi van'wani va mi haxa hi mati lama ma munyu or mati lama ma mhangani van'wanyani va ta mi tirhisela nkuma wo karhi ku loko mi fika mi khoma n'wana luya n'wana luya a nga twi ku hisa that's why mi kuma ku van'wani va ta mi byela ku n'wana loko a twa ku hisa i totiwa i totiwa nkuma. va va va kha va swi tiva ku ku nghene munhu wo karhi i nghene a nga basanga kumbe a fika a tlakula n'wana loko xa ha ri xitsongo kumbe i fika a pfuxela n'wana u kuma ku n'wana i lo ma ten to fifteen years kwalaya va va va kha va chava va chavela ngopfu swona sweswo na ku va loko mi fika mi nghena loku nga na munhu nkulukumba a kha a vabya. a va mi pumbhuvuloyi loko va mi nyika leswiya a va endlela va endlela ku papalata swilo leswaku mavabyi ya vanhu lavawani va nga sali manyana, wun'wana i ta ku yini tin'anga tona ke tin'anga va na mirhi yo karhi leyi va hlambaka hi yona i kuma ku i khemi roho tolo. kumbe a ye nkosini kumbe loko n'anga ya xisati a yele ku na swilo swo karhi leswi a hlambaka hi swona na vaporofeta lava va hi pfunaka va hi khongelelaku loko hi ri na swiphiqo na vona ku na titayele to karhi leti va ti tirhisaka, ivi un'wana a katsa ya le xibedhlele a ku a xibedhlele kona ke tinese kumbe madokodela i kuma ku i vanhu va xisati va ya le kumbe va ye nkosini kumbe. va Jim Rohr na vona leswiya a swi ngheneleli la hi le ka public space la vona a ku na nchumu lexi va xi tirhisaka na vanhu lava tlilinaka la xibedhlele or va ti admin va yini la xibedhlele a swi ngheneleli leswiya la la hi vulavula hi hi loko i kuma ku hi le jaratini ra munhu or hi le xitandini xa munhu or hi le mutini wa munhu i fika i nghena i ku ya ku pfuxeleni i nga basanga. i fika i kandziyela vanhu lava or i fika i kandziyela munhu luya or i fika i kandziyela n'wana ivi ku humelela swilo mavabyi ma sala ma nyanya ivi vanhu va endla yini va ku pumba vuloyi va ku wa dyoha hikuva a wu loyi wena i fanekele ku landzelela swilo leswinharhu loko ku vabyiwa hemba mavunwa i ku a ni kona kumbe ni ya ku hi kwihi loko n'wana a ku rhamba ku a hi fambi hi ya pfuxa la mani mani i nga tshuneli no tshunela wo hemba i ku u ya kwihi kumbe i makelela xitori. na loko xihlangi xa ha ri xitsongo va ku a hi yini ni ya pfuxela ntukulu ya hemba endla pulani endla pulani ku i nga yi leyi hi ku ta tikisa swilo se loko munhu a vabya kumbe xihlangi xi vabya hi nga ngheni yi tlhe yi hisa vanhu va ka hina swilo leswiya swa endla swa hloniphiwa swa xiximiwa na n'wina va twa dyani n'wina vanhu vanhu lava mi nga na vana mi nga pfumeleli munhu un'wana na un'wana a fika a tlakula n'wana wa n'wina. na n'wina mi nga ni mi nga na vanhu lava vabyaka la lomu mimitini mi nga pfumeleli munhu un'wana na un'wana a fika a nghena la ku nga na munhu wa n'wina a vabyaka hi ku vanhu va ta va kha va hisa. Na khensa ku va mi langute chanel ya Matimba ya Manana Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe dankie.